Ә тапшыруның эчтәлегенә килсәк, ул узган атнада башлаган күләмле тема, Чаллы шәһәрлеге тарихына багышланган булыр. Шәһәрлек үзе аңлашыла, ә ләкин хәзерге тел белән әйтсәк, ул шәһәр тирәсендә булган авыллардан торган зур агломерацияләр дә булганлыгын онытмаска кирәк бит. Һәм шуңа күрә бүгенге тапшыруны без Мәмле казаклар Чаллысы дигән авылдан башлыйбыз. Менә шушындый атамасына Исеменә дөресрәге Чаллы атамасы кергән авыллар байтак бу тирәдә. Ә, һәм иң беренче сәбәп безнең нәкъ шушы авылга килүнең ул Чаллы ханнарының җәйге резиденцияләре шушында булган дип әйтү. Һәм бу халыкка кереп калган, хәтергә кереп калган риваять кенә түгел, ә шушы төбәктә табылган кабер ташлары белән дә исбатланган тарихи факт. киттек.
Менә без басып торабыз Чаллы ханнарының резиденциясендә. Монда аларның ял йортлары булган. Менә монда изге чишмәләр бик күп. Моннан аста, аскы якта аларның э, байларның, э, ханнарның аерым зиратлары булган. Анда әле дә ген өч кабер таш саклана. 1528, 1530, 1532 елгы ташлар алар. Бик сыйфатлы, бик матур язылганнар. Ней. Э, моннан шушы урыннан 500 метр гына ераклыкта чаллы кирмәне урнашкан э, без инде шушы аларның ял йортлары ул һәр э, борынгы шәһәрләр тирәсендә шундый ханнарның резиденцияләре булган менә без шул урында басып торабыз бу җәйгә чыга торган урын бит әйе җәйгә чыга торган урын җәй көннәре алар шушында яшәгәннәр һәм менә шушында без ике кабер күрәбез Без инде моны суфичылык белән бәйлибез. Әмма мин аның менә бу яктагысын шул чорның зур зиратыдыр дип уйлыйм. Монда инде өйрәнелмәгән, тикшерелмәгән. Без аны төгәл беләбез кабер ташлары буенча, Чаллы кирмәне буенча һәм менә шушы урынның, матур урынның, җәйләүнең Чаллы ханнарының ял йорты буларак беләбез.
Әлеге кабер ташларының нәкъ шушы авыл белән бәйләнеше нидә дисәгез, Чаллы шәһәрлеге әйләнәсендә, аннан 7-8 чакрым ераклыкта урнашкан 20гә якын авылдан дистәдән артыгының атамасы һәм тарихи катламы Казан ханлыгы чорына барып тоташа. Ә археологик чыганаклар буенча Чаллы төбәгендәге кайбер авылларның Болгар чорларында ук яшәгәнлеген күрергә мөмкин. Бу авыллар арасында Мәмле Казаклар Чаллысы да бар.
Менә бу суфичылык дигән күренеш безгә ул Чистайда да күренде бер өлеше. Шул ук Нәкъшбәндия тарикаты белән дәвамнары бу тирәдә дә күренде. Шушы ук инде Котлыбүкәш тирәләрендә, Чаллы шәһәрлеге тирәләрендәге авылларда бар бер эзләре күренә. Ул ниндиерәк юнәлеш ул, каян килгән суфилар ул, нишләп алар бу тирәдә бик күп алар? Менә хәзерге э, муллалар, алар бит инде тәртипкә кертелгән муллалар. Документлар буенча дагы дәүләт тарафыннан да рәсмиләштерелгән. Ие. Ә элек э, э, дәүләт югалгач, Казан ханлыгын яулап алгач, халык яклаусыз кала, әмма тормыш дәвам итә, үлә торалар, туа торалар, никахлаша торалар. Ул вакыттагы да муллалар булган. Һәм ул муллалар инде үзлекләреннән өйрәнгәннәр, Һәм аларга булган алар зур йогынты менә Нәкъшбәнди тарикате. Нәкъшбәнди тарикате Төркия аша берсе кергән Кавказ аша, икенчесе кергән Урта Азия аша. Кавказ аша керә шундый сугышчан. Аларны без хәзер күрәбез, алар түгәрәк буенча чабалар. Ә Урта Идел төбәгенә керәләр, нидән? Урта Азиядән керәләр. Ул инде Нәкъшбәнди тарикаты, монда тыныч суфичылык керә. Без ул муллаларны беренче күрәбез абызлар буларак Э, лантрат кенәгәләреннән беренче икенче өченче ревизияләрдән абыз дигән сүзне аңлатып и абыз абызлар инде ул абый абыз мулла э, э, шул авылның ни булган ул баш кешесе булган менә шушы дини өлештә иҗтимагый яшәү өлешендә аңа хәтле җиргә бәйле тәртипкә бәйле булган выборныйлар старосталар булганнар авылның алар шулай икегә бүленгәннәр авылның яшәеше материал байлыкка һәм менә бу рухи байлыкка. Бу урында узган тапшыруда сөйләгәннәргә кайтып, Идрис хәлфә Зөлмөхәммәт углы турында да искә алып узыйк. Тәберде Чаллысы зиратында җирләнгән әлеге суфи турында кыскача гына сөйләп узган идек. Безне аның төрбәсенең таштан түгел, бурадан корылуы һәм кабер әйләнәсендә түгел, ә аның янында булуы аеруча кызыксындырды. Зиратка килгәч тә, төрбә эченә кереп намаз уку, Зикер итү өчен электән шулай эшләп, яңартып торалар әлеге корылманы. Ләкин барлык суфиларның да каберләре бу дәрәҗәдә сакланмый шул.
Котлы Бөкәш авылының зиратында без җәмәгать, зиратның борынгырак өлешендә. Бик э, яман сулап, авыр сулап карап утырмагыз, бер дә карамаганнар икән болар зиратларын дип. Менә мондагы чытырманлык ул бер сезон Эчендә бер җәй эчендә үсеп чыккан куаклыклар, зыйратларның шундый өлешләре була шул кызганычка каршы. Күпме генә тәртипкә китереп торсаң да, менә шушылай табигать гел үзенекен итә торган. Без бирегә тагын бер суфый кабере янына керәбез, аның төрбәсен күрергә һәм кабер ташын сезгә күрсәтергә дип керәбез. Менә шушылай җырып кермәсәң булмый монда. Кызганычка каршы, бу Тәберде Чаллысы авылында җирләнгән Идрис хәлфәнең укучысы Габдулла Исламов дигән тагын бер суфиның э, кабере булыр. Э, ләкин Идрис хәлфәнең э, кабереннән, аның төрбәсеннән аермалы буларак, бу төрбә менә күзгә күренеп, инде зират Ның теге бик агач арасында эчендә үк урнашкан дип әйтмәсәк тә, менә шушындый чытырманлыкка кереп калган һәм бүгенге көндә җиргә иңеп бара торган менә шушындый төрбәсе бик күңелне тырнап тора торган әйбер. Чөнки мондый төрбәләр бик сирәк. Агачның бит инде аның бөтен гомере 70-80 елдыр инде, буралап куйсаң да. Менә шулай юкка чыгып бара, аның бераздан соң инде таш төрбәләре генә калачак. Менә моның мондый уникаль әйберләр бүтән күренмәячәк. Кем икән соң, нәсел юк микән ни соң, дип тә уйлап куясыздыр. Бар, зур нәсел, э, бай нәсел дип тә әйтергә кирәк, аның кешеләре күп э, бу нәселнең. Э, ләкин менә ничектер шушы якка гына бик борылып карамыйлар ахырысы. Бәлкем, инде форсаттан файдаланып әйтеп узам, арагызда бардыр нәзер әйткән кешеләр, бардыр менә шундыйрак җиргә берәр төрле изгелек эшләр идем, берәр зиратны әйләндереп алыр идем дигән кешеләр бар. Менә рәхим итегез, Котлыбөкәш авылы зиратында менә шушындый гомумән татар халкы өчен э, безнең инде дин өчен мөһим булган кешенең менә шундый төрбәсе һәм э, э, аңа бүгенге көндә ярдәм кирәк. Инде кем аша дип сорасагыз, менә шушында төбәк тарихын өйрәнүче Нурулла абый аркылы башкарырга була һәм башкарырга кирәкле эш дип саныйбыз. Нурулла абый ташның ике ягы бар, беренчедән, аның эчтәлеген белеп китәсе иде. Һәм моны Нигъмәтулла шәкерте дип әйттегезме әле? Әйе. Ул ниндиерәк кеше булган ул Нигъмәтулласы? Яхшы.
Бу менә шушы Габдулла Исламовка куелган. Э, аның Габдулла Исламов бу ягында ята кабернең. Монсы хатынына куелган. Хатынының кабере менә бу якта. Аны кызлары куелган. Минең баш очында, хатынның аяк очында Нәкъшбәнди тарикате дип язылган монда һәм язылган хәлфә Нигъмәтулла хәзрәтләре дип. Кем ул Нигъмәтулла? Нигъмәтулла Мөхәммәд Сафа улы Солтанов. Ул үзе Югары Ошланнан. Аның туган елы 1840 ел. Ул күпкә яшерәк нидән, Габдулладан. Шуңа да карамастан, Габдулла аны үзенең остаз итеп күргән. Чөнки ул Нигъмәтулла бик билгеле шәхес. Аның 21 шигыре бар, суфи шигырьләре, 140 биттән торган. Һәм ул үзенең иярченнәренә, суфичы муллаларга 21 кабер ташы куйган. Шушы ук юлдан барган аның энесе Хаҗиятулла да бер туган энесе. Без бүгенге көнгә Хаҗиятулланың менә шушындый, менә шушындый орнаментлар белән, шушындый башламнар белән куйган 12 кабер ташын беләдриек. Менә бу 13-нчесе һәм аның 14-нчесе табылды, ансы Чаллыбаш авылында. Безнең шушындагы суфыйларга йогынты булган бик зур йогынты Чистай ягыннан. Чистай ягында менә Камаловлар бар, династиясе, суфыйлар, Амирхановлар бар һәм анда зур-зур ишаннар бар. Чистай зиратында аларның төрбәләре бар. Без беләбез, аларның Дагестанда шәкертләре күп булуын, ул Дагестанга шәкертләр монда аларга дога кылырга киләләр, менә әле күптән түгел генә төрбәсен ныгыттылар. Алар анда бик зур исламны кертүдә бик зур өлеш кертүчеләр, алар дагестанлылар аларны үзләренең укытучылары итеп саныйлар. Монда булган Чистай ның йогынтысы. Чистайда ишаннарга куелган һәм шуларның иярченнәренә куелган йөзләгән таш бар.
Әйткәнебезчә, Чаллы атамасына бәйле авыллар, шул исәптән Котлы-Бөкәш Чаллысы да Казан ханлыгы чорында ук булганнар. Авылда табылган керамик материалның бер өлеше дә ханлык чорына карый. Моннан тыш, Котлы Бөкаш Чаллысыннан көнчыгышта булган эзләнүләр ике чорга караган авыл урыннарын таба. Беренчесендәге табылдыклар шулай ук Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорларына карый. Ул тирәгә бераз соңрак сугылып узарбыз. Котлы Бөкаш авылының үз тарихына килсәк, ул өч атамадан тора. Аның берсе Котлы, берсе Бөкаш, икенчесе Чаллы. Бу Чаллы төбәге, Чаллы төбәгендәге бөтен авылларында Чаллы атамасы кушылтам кушымтасы бар. Ул унбер авылга карый шушы төбәктәге. Котлы авылы ул Түләк авылының югары очындагы бер 300-400 метр җиррәктәктә бик борынгы авыл, ул унынчы, унберенче гасырларда ук барлыкка килә. Менә шушы Чаллы шәһәре шундый авыллар нигезендә барлыкка килә инде. Ә менә Бүкәш атнам атамасы ул беренче тапкыр 1619 елда очрый. Без беләбез, Бүкәш ул Шихнизамов ул инде шушы төбәкнең баш кешесе, старостасы була. Һәм Бүкәш авылы яши хәзерге кырда аның урыны. Аннан алар 1675 елны чукындыру вакыйгаларына бәйле күченеп китәләр һәм хәзерге урынына төшәләр. Менә, мәсәлән, тагын 4 елдан Котлыбүкәш авылының хәзерге нигезенә 350 ел дигән датасын уздыру мөмкинчелеге бар. Э, ә инде шушылай хәзерге 3-4 километр озынлыкка сузылу укыту бу кәшнең ул инде 33 елда шушы җирлектә шушы нигездә э, кызыл йолдыз районы барлыкка килә бу хәзерге котлыбүкә җирләре ул тәбердеш чаллысының авыл хуҗалыгы җирләре монда инде кызыл йолдыз районы 59 елга хәтле яши менә без хәзер күргән йортлар авылның зураюы шушы вакыйгаларга бәйле
Кадерле дуслар, безнең бүгенге тапшыруда менә шулай төрле нокталарга барып, авыл тарихына алай ук басым ясамыйча, аны күбрәк суфилар ягыннан, дин тарихы ягыннан ачырга, кабер ташлары аша ачырга тырышуыбыз бер дә юкка түгел. Чөнки без унсигезенче гасырның икенче яртысында татарларга дин тоту, таш мәчетләр төзүне кайтару турында сөйләшкән вакытта бик матур гына итеп, әби патша, Екатерина икенче дип әйтик инде, Казанга килгән, менә шунда бер төркем Казан байлары, Казан арты байлары аның янына килгәннәр дә, аның белән сөйләшеп, мул табыннар белән аны кунак итеп, шул вакытта прошение биреп, менә үзләренә шул рөхсәтне алганнар дип җөпләп кенә куябыз. Ләкин аңа кадәр булган өлешләре дә бар бит әле аның. Аңа кадәр дигәнем, Емельян Пугачев баш күтәрүе турында сүз бара. Емельян Пугачевның полковниклары арасында, мәсәлән, унтугыз полковнигы татар кешесе була, дүртсе башкорт полковниклары була. Бу бит инде күпме мөселманны берләштергән баш күтәрү дигән сүз. Ә аңа кадәр, инде шулай ук таналган шәхес, Батыршаның баш күтәрүе дә була бит әле. Шулай итеп, унсигезенче гасырның икенче яртысына Әби патша ислам динен, мөселманнарны кабул итәргә һәм рәсмиләштерергә мәҗбүр була, дип сөйләсәк тә, бер дә ялгыш булмас. Менә бу рәсмиләштергән чоры безнең дин тарихының, ә бит әле аның документларга кергәнчегә кадәр дигән өлеше дә бар. Шуңа күрә без менә шушы Кабер ташларына да таянып эшлибез бүгенге тапшыруны.
Хәзерге заманда ислам диненең борынгы тарихын сөйләрлек чыганакларны бармак белән санарлык. Шуларның берсе, кабер ташлары. Төрле бизәлеш язулар белән сырланган бу ташлар гарәп хәрефләре белән язылу сәбәпле, үзләреннән соңрак чорларда яшәүчеләргә бик аңлашылмаганлыктан, серле тоелган. Шуңа күрә алар хәзергечә гади халык тарафыннан изге, әүлия каберләре дип йөртелә. Әмма бу ташларда рухи гына түгел, тарихи кыйммәт тә бар.
Шушы төбәккә бәйле дини нәзариятендә табылган документ 1822 елгы документ кына бар. Ә аннан соңгылар китә 1870-ләр. Менә аңа хәтле без 1870-тәге муллалар, аларның һәрберсе авыл җыены булган, авыл карарлары бар, аларның документлары, укыганлыклары, алар тәртипкә салына. Аларның э, билгеләр өчен 200 ир кеше Тавыш бирергә була, аларның исемлекләре, бөтен нәрсә бар, без алар турында бөтен мәгълүматны беләбез. Менә аңа хәтлеләре менә шул суфичы муллаларны без нәрсәдән белә алабыз? Беренчедән, монда бик күп кулъязмалар сакланган. Икенчедән, аларга куелган кабер ташлары сакланган, э, изге урыннар сакланган, халыкта ривәятләр сакланган. Менә без шул пластны э, өйрәнәбез. Ул тагын да борынгырак була, суфичылык. Алар бит суфилар дип инде алар ишаннар дибез. Алар гел халык арасында булганнар. Алар халыкны дәвалаганнар да, халыкны тынычландырганнар да. Аларның сәяси яклары да бар. Алар киләчәкне дә күзаллаганнар. Алар менә шундый халыкның рухи азык белән тәэмин итеп торганнар. Аларны өметсезләнүдән саклап торганнар халыкны суфичылар. Менә без инде монда бик күп яңа хәзер авыл зиратларын тикшерә башладык, бик күп кабер ташларын таптык. Без әле анда барырбыз, күрербез. Алар бөтенесе дә Нәкъшбанди тарикате, юлы тарафдарлары, бөтенесе дә. Һәм аларга зур йогынты булган менә шул чиста ягындагы ниләр, ишаннарның Амирханнар, Амирхановларыннан да. Монда менә шундый зур плац бар, өйрәнелмәгән плац. Монда әле аңа хәтле дә менә монда Киремәт елгалары бар, монда изге каберлекләр бар. Андый изгеләр атамалары бик күп монда. Менә без әле шуларны үзебез дә аңлап, барлап кына утыруыбыз.
Дөресен генә әйткәндә, гомумән бу төбәкнең өйрәнелүе үзе бер бәхет бит әле. Күреп торасыз, Чаллы шәһәрлеге тирәсенә багышланган беренче генә тапшыру булмаса да, һәр чыгарылышның үз темасы бар һәм ул төбәк тарихын төрле яктан яктырта. Хәзерге заманда бу тарихны барлаучы Нурулла Гариф булса, бу як узган гасырларда да галимнәр игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер сез күрәчәк сурәтләр реконструкциядә, иҗади уйдырмада түгел, ә чын этнографик мирас.
1862 елларда э, шушы якка, Алабуга ягына дип әйтим инде, Карл Федорович Гун килеп төшә. Ул инде Алабугадагы чиркәүне төзекләндерү өчен чакырылган була. Һәм шул арада безнең якларны күреп, безнең якка э, сәфәр кыла. Күбрәк тә инде Чаллы, Тәберде Чаллы савылы, Кадрәк Чаллысы, Бирдебәк Чаллысы авылларында була. Һәм инде шул уңайдан ул күп кенә рәсемнәрен ясап калдыра. Ул рәсемнәрдә ул халыкның э, көнкүреш тормышын, табигатьне тасвирли, аларның э, нәрсә, нинди эшләр башкарганнарын, нинди киемнәр кигәннәрен, хуҗалык, хуҗалыкларын, Һәм инде шушы рәсемнәр бүгенгесе көндә Ленинградта саклана, Ленинград музеенда. Ә инде безгә аның күчермәлесе, ул фотоларның күчермәләре китап булып бирегә кайта һәм без аны бик кызыксынып балалар белән өйрәнәбез, аны файдалы итеп табабыз бүгенге көндә.
Менә килеп карасагыз, шул ук таш, шул ук Хаҗиятулла тарафыннан эшләнгән, шул ук сүрәләр язылган. Монда инде язылган бу ягына Нәкъшбәнди тарикаты, Атнагыл Рама, Милла Рамазан углы үлде 1884 нче елны 75 яшендә. Аны Чаллы башлар бабайлар элек иске мулла дип йөриләр иде. Чөнки ә аның була өч малае, шул өч, өч малае да Әхмәт Сафа, Әхмәт Җан, Әхмәт Шах, алар бөтенесе муллалар.
Чаллыбаш авылының Туп-туры зиратына килеп кердек без, чөнки бүгенге тапшыруның мантыйгы менә шул э, суфиларга куелган кабер ташлары буенча бара. Алар берсе-берсе белән бәйләнешен э, сезгә дә аңлату өчен шуннан да кулай ысул юктыр дип уйлыйбыз. Чаллыбашның үзе турында кыскача гына әйтеп узсак, 1742 белән 1760 еллар арасында нигез салынган, икенче ревизия белән өченче ревизия арасында дип әйтик. Ә, аңлаешлы булсын өчен, чөнки бу авыл халкы берничә тапкыр күчеп килгән, Чаллыбашка нигез салганчы, икенче ревизия вакытында ул әле моннан ә, инде ерак түгел генә урнашкан Бирдебәк авылында күренә, ә инде өченче ревизия вакытында бөтен андагы нәсел Чаллыбашка килеп утырган булып тора. Авылның үзенә алай эченә үк кереп китеп тормасак та, аның тарихын тасвирлый торган бик истәлекле урынга кузгалабыз хәзер. Менә шушы зиратның каршы ягында дип әйтик инде, хәзер менә бик матур итеп яктыртылган тау башына текә ярга менәбез, анда җиргә казып эшләгән мәчет урыны булырга тиеш. Нурулла абый менә бу һава кадрларыннан караган вакытта күбрәк аңлашыла, э, формасы кайсы якка борып э, казылганы, әйеме, әлеге мәчетнең. Җиргә казылган мәчет дигәч, без моны ничек күз алдына китерәбез? Бу теге кыяга чокып ясалган чиркәүләр шикелле балчыктан гына торган урын булганмы, әллә аның бурасы, нәрсәсе булган дип фаразланамы? Без әйттек бит инде, бу авыл икенче, өченче ревизияләр арасында барлыкка килгән. Ул вакытта мәчетләрне җимереп җөргәннәр. Халык мәчет төрергә рөхсәт бирмәгәч, менә шакмак формасында, кыйблага карап тора ул мәчет. Аның әнә чыгарган балчыгы күренеп тора, катлам-катлам. Аның менә монда бар, изгеләр зираты, Анда җиде кеше күмелгән, дүрт ир кеше, өч хатын-кыз. Әле Сәлман Фарси үзе дә күмелгән дигән шундый вариантлар бар. Аларның элек сөйлиләре, исемнәрен әйтеп тәген, без инде хәзер хәтерләмибез. Монда бик зур-зур изгеләр ашы уздыралар ечалбашлар. Менә бу шул динне дингә каршы куылулар булганда, чукындыруларга каршы булганда, монда суфичы кабер ташын да карадык бит инде. Элек халыкның иманы бик зур булган, ул инде теше тамыры белән дингә ябышкан һәм шуның белән исән калганнар алар. Шуның белән эреп юкка чыкмаганнар. Менә бу шушы җиргә казып эшләнгән мәчет һәм Изгеләр тавы. Җиргә казып эшләнгән дигәч, аны землянка дип күз алдына китереп буламы?
Землянка дип түгел, ул ачык һавадагы шакмак уйсу җир ул. Аны менә шулай яшереп эшләгәннәр. Әнә ул кыйблага карап тора, зират каршында ул. Ягъни моның түбәсе дә юк, бернәрсәсе юк. Мин аны әйтә алмыйм. Бәлкем аның түбәсе дә булгандыр, әйберләр дә булгандыр. Безгә ул менә шушы формада урыны, Һәм олы кешеләрдән сөйләгән җиргә казылган мәчет дигән атамасы килеп җитте. Моның монда 55 нче елны Калининдагын яздырып алам. Аның язмаларында бардыр бу. Бу электән электән килгән риваять һәм аның менә шушы урыны. Бүген без төбәк тарихын элекке чорларга караган кабер ташларына таянып барладык. Бу урында хәзерге заман ташларына да игътибар бирергә кирәк, чөнки алар да хәтер сагында торалар. Ул ташларны истәлек билгеләре итеп Нурулла абый үзе ясый һәм борынгы зират, авыл урыннарына куя. Бүгенге көндә аның егермедән артык ташы тарихи җирлекләрне белгертеп тора.
Нурулла абый, сез куйган кабер ташларының берсе, бу инде кабер ташы дип түгел, истәлекле таш дип әйтик инде моны. Ә, эчтәлеге, тексты нәрсәдән гыйбарәт аның? Бу урын элек-электән борынгы зират булып санала, Шихәзә зираты. Ней, менә елганың бу ягында Алтын Урда чоры, Болгар чоры бар. Моннан бик күп акчалар, инструментлар, кешенең тормыш көн, э, көндәлек әйберләре табылды. Ней, бу ягында без э, юлны казыган идек, юлдан каберләр чыкты, хатын-кыз, Ират каберләре, алар белән бергә 1647 елгы акчалар, көмеш акчалар чыкты, хатын-кызларны кием белән күмгәннәр, көмеш муенсалары чыкты, әмма алар ислам дине буенча күмелгәннәр. Без уйлыйбыз, менә шушы Казан алынганнан соң бер чорда монда мукшылар киләләр, алар татар халкы тәсирендә исламлашалар, татарлашалар, әмма үзләренең дә мәҗүси ниләрен саклап калалар, элементларын, аларны кием белән күмгәннәр, әмма исламча, мөселманча күмгәннәр. Һәм шушы ук вакытта ул зиратны куялар, Һәм беләләр, монда Алтын Урда зираты була. Ул Алтын Урда зираты, кызганыч каршы, аны кырып, менә монда заправка урынына балчык ташыдылар. Аны бөтен тирә-як халык белә инде. Хәзер инде менә шушыннан юл узадыр, и менә бер яхшы кеше монда э, баш-башына э, зират әйләнеп уз дип язу куйган һәм менә мин күрәм монда инде бик күп нарат агачлары тишелеп чыккан мин уйлыйм киләчәктә бу э, урын шул табигый халәтендә э, сакланыр дигән өмет бар. Һәм инде арвахларның да рухы тыныч булыр дип өмет итик. Аннарысын ул менә шулай пружинда утыра. Менә монда куям мин дерелдәткеч. Ул брусчатка кебек дерелдәтә, һавасын бөтен чыгарып бетерә. Тигезләп куям да. Ул тип-тигез кала. һәм тип-тигез калгач, бер э, мин аны менә 5 ясый башлыйм, 7 залива итеп бетерәм һәм иртә белән 4 чыгам. Менә уза инде күпмедер бер 10 сәгать, 10 сәгатьтән соң ул пластилин кебек була, кибеп бетми әле һәм пычак белән мин аны иң башта мин аңа эшлим трафаретлар, трафаретны куям, кисеп чыгам һәм бик матур гына итеп, тиз генә итеп кисеп барам мин аның. Һәм мин аның менә эшлим. бизәкләрен дә, бизәкләр тегендә калган, бизәкләрен дә шулай иттереп эшлим. Моның ташның ике ягы бар булып чыга. Өч ягы бар.
Бер ягы, ике ягы, өч ягы бар. Бу яклары үзгәрми.
Булар алышына. Әйе, буларын да башка төрле итеп эшләргә була. Менә монда язылган, күрәмен дөньяны, вәйрәнә бары, гел алай булып тормас, Аллаһтан юк карар дигән. Дөнья үзгәрешсез тормас дигән. Менә шушы әйберен икенче генә куям язманы. Ташның ниендә инде икенче гыйбрәтле язма була. Буларны гел алыштырып торып була. Э, Булар зеркален эшләнгән һәм булар инде э, ничек бар шулай чыга. Өч ягы, өч ягы әзер була, өч ягы әзер була. Бу ягын тип тигез итеп эшлим дәген, бу ягын мин аны кисеп ясыйм. Яйсә язам борынгы зират фәләнче гасырлар, яйсә язам борынгы авыл, авылның исемен язам һәм аның чорларын билгелим. Монда инде язам догада булыйк һәм мин монда бик күп язам сүзләр менә таптадылар инде үткәннәрне, таптатмагыз киләчәкне дип инде. Яйсә язам инде менә э, э, үткәнен белмәгән, киләчәге булмасына шундый гыйбрәтле сүзләр, алар ташларда бик күптер, аларның миндә трафаретлары бар. Менә бу гыйбрәтле язмаларның э, текстлары, мәгънәләре алар кайдан алынды? Болар э, Казан хал... мин бит өйрәндем теге Алтнурда чоры Казан халык чорларының бөтен язмаларын, андагы гыйбрәтле язмаларны мин менә шушында алдым. Һәм монда сүрәләр дә бар. Менә аларга Аллаһның рәхмәте булсын. Монысы бисмиллахи рахмани рахим. Әнә тегендә Аллаһ әкбәр дип язылган. Менә лә илаһ иллаллаһ Мөхәммәд Расуллаһ. Менә алар бөтенесе төрле-төрле язмаларда э, Аллаһ аларга рәхмәтле булсын. Яисә монда бар э, Аллаһ мәңгелек, ә дөньяда яшәүчеләр барысы да э, үлем ачысын татыр дигән шундый гыйбрәтле сүзләр язылган монда. Без менә карап йөргән элеккеге кабер ташлары, аларның авторлары билгеле. Әйе. Кемнеңдер анда 14 кабер ташы, кемнеңдер 20 ничә булганы билгеле. Менә киләчәктә э, аларны бит инде чамалыйбыз менә шушы башындагы бизәгеннән. Әйе, яки әйе. ул аңа үзе язып куйган була, Әйе, үзенең әйе, әйе. имзасын куйган Әйе, була әйе. дип әйтик инде. Нурулла Гариф эшләгән истәлекле ташларны киләчәктә ничек итеп танып булачак? Мин аның монда менә э, э, җир астына керә торган өлешенә датасын язам, фәләненче елның фәләненче көнендә язылды дип һәм подписьны куям. Ну, без теге безнең халык әйтә бит, яшьлек с- эшлә дә суга сал ди, халык Белмәсә, балык белер ди. Сезнеке җир астында кала инде. Э, калсын шунда.
Аның иң мөһиме, халык күрсен, борынгы зират икәнен, бисмилласын әйтеп китсен, догасын кылып китсен һәм ул кадерсез ятмасын. Менә бүген күрдек бит, беренче тапкыр үземнең дә күңелем булды. Зират урынын тотып алганнар, әйләнеп узыгыз дип. Менә элек зират өстеннән юлы бар иде, ә хәзер инде менә халык саклый.